Alright selamat datai ngagai podcast pemansang episod ya ke enam sekali tu aku deka mai kitai begulai enggau temuai aku eh, nya siku rappers Iban betul ndak ya Ya betul. Ya, yes, betul tak?
Okay, selamat datang ngagai podcast pemansang. Yeah. Lalu dalam podcast tu aku deka mengketengahkan, kata tu deka mantai ke siti Kelainan dalam muzik kitai Iban ti mantaika identiti mai bahasa kitai lalu baka ni ka mai uhh kreatif uhh kitai Iban tu dalam muzik rap tauka hip hop. Jadi uhh muzik hip hop tauka rap tu ukai mina nyadika. pemerindang kita aja tang siti chara mantai ke bansa nama kita Iban dalam pesada muzik kitai kemaya hari tu. Okey nyadi dalam podcast kali tu uh, macam biasa podcast tu disponsor oleh aku empu. Okey. uh, setakat tu bedau bisi uh, apa tu bedau bisi sponsor lah. Oh ya, yeah, uh, bedau bisi sponsor jadi sponsor hari aku aku tu siku hari dealer Public Gold. Jadi ngagai kita ke berminat ka nabung emas Okay tau contact aku tau DM aku lah okay jadi enggai masau jam kitai agi kitai deka bekala enggau siku um penyanyi tau sebut penyanyi ke ni. Kira ke pia meh nya. Pia lah penyanyi meh okay au ulih mantai ke nama diri empu. Okay um first of all nama aku Master G. Suba dikangau orang lain skizo udah tukar ngagai iban sigi lah. Pom tu udah berapa taun tu lah. Udah berapa taun tu ngena ngena penama Master G tu. Umur tiga puluh satu taun depan enda lama agi tiga puluh dua.
Taja pan umur majak mansang tang jiwa agi biak lah.

Nama kena aku ngadu eksperimen dalam hip hop tu meda penerimaan orang baka ni. Masa nya ok aku go straight to the point nama kebuah aku nukar nama ngagai Master G tu. Masa nya aku ngaga lagu mayuh lah actually ukai lagu original pun aku just ninga lagu orang. Manah lagu tu enti enti manah kini lagu tu dikalih ngagai iban. Ba jalai cherita ari empu. Nguji ngaga lah tadi. Nguji ngaga. Chunto lagu Kanye West. Kanye West uh, lagu Heartless. Tapi nadai dalam YouTube ya. Hmm. Udah kena remove oleh sida ya. Uh, Kanye West select. Nya nya translate terus ke kini ke? Tak ke translate jalai cerita aku empu. Tapi uh. lagunya Seriously ah I diss my ex girlfriend bah. Ah, okay, okay, okay, okay. Laban masa nya zaman bujang bah. Yeah. Ah, dato dato dato udah udah sarung cincin lah, ah, udah berumah cincin. tangga nah. Betul, betul, betul.
Ah. So zaman nya agi um, lagi bersulu-sulu apa semua lah. Mm. Memandangkan utai nya cukup kemudian sekati maya nya deh. So, boleh buat Dislah. Ambi dis ja terus. Ah anu terus. Tau terus tapi enda mention nama, enda mention nama. Enda tau. Ya. Enda tau. Enda tau, enda tau. Ah enda tau, enda tau. Ah semina bekunsi aja lah. Ya semina bekunsi ke pemedis ati aja. Mm. Tang Mm. dalam masa yang sama Kanye West tu ya maybe label dia kot ngasuh remove. Ah ya lah. Ah and Engkau then tanya kena bisi. remove hari hari YouTube. Copyright ninga-ninga bunyi Yes, sama. betul. Tapi masa nya memang um, muzik aku

dis tadi lah KFS mina nya aja agi bisi. Agi bisi. Agi bisi. Tadi dis nya mah keterubah nan ngaga ngaga lagu rap kini. Iya betul. Uh, actually lagu Melissa Francis keterubah ku. Oh. Ah, uh, lagu Muji Muji Melissa Francis. Okey okey okey.
Uh, agi bedau nya agi bedau ba YouTube. Agi bedau nya agi bedau. Agi bedau uh, nah. Nya okay, okay. Habis eh, uleh madah nama tajuk yang ambil ke uh, nyamai Tajuk yang Melissa Francis.
Melissa Francis tajuk. Yes, uh, featuring Mr. Moose. Mister Mus ok ok alright so sekumbang nuan ari transisi kita nyebut transisi lah ari orang ke bedau kala ngaga lagu lalu ari lagu diss tu tadi ngediss ex tadi lalu ngujung ke nuan nyadi rapper diatu ok nama perubahan iya ke udah diasai nuan ne. Perubahan perubahan ke diasai aku adalah ari segi teknik penulisan aku pengetahuan aku laban aku tu jenis orang yang rajin betanya ngagai orang lama chuntoh baka bala kaban ari semenanjung rapper ari semenanjung dimensi lain tau ke dikangau kami don don ukai ukai ukai don don sharukan don sharukan nya lain don sharukan lain tapi don semenanjung tu. Don hari dimensi lain. Oh, okay. Uh, ah. kira okay. kita nyebut multiverse lain lah. Ya, kira hari multiverse uh, multiverse bukai lah. Uh. Tapi Don tu ya udah mayuh ngajar aku basic berkeni cara penulisan lirik uh, rap yang betul. And then aku pun ngasai connection setiap perkataan, setiap ayat, setiap uh, suku katanya ke diajar ya. ke dis nya nama nya diturun ke iya ngagai kami tu mina ba ngajar basic aja, basic aja. Basic aja. Iya ukai ngajar ngajar apa nya aaa rhyme scheme agi. Apabila datai ke rhyme scheme nya nya adalah kompleksiti. Apabila Nama kitai beza? Be, beza perbezaan nya penulisan yang lebih kompleks. Ah. Ah.
So kira level keterubah tu level nama kitai nyebut nya? Level uh, novice lah. Novice. Novice. Beginner lah. Ah, beginner.
Beginner, up, up, up. Aku datuk bedau ga datai, datai expert lah, bedau datai expert lah. Mm. Bedau datai expert. Depan agi bedau, bedau setanding penulisan Malik enggau Eminem. Ya.
Aya memang dasyat lah. Ah. Okey. Uh, siti agi aku meda kelebihan anto. Nuan mai rap lagu Iban. Ya. Jarang-jarang bisi rappers lagu Iban. laban kitai Iban tu sinonim enggau lagu joget, lagu dandut, lagu rayat lah. Ya betul. Okay, lagu lagu kitai di ditu mah. Hmm. Di Nusantara ditu. Ya kurang lebih baka nya lagu. Jadi hmm. lebuh nang mantai ke lebuh nang ketengahkan lagu rap versi Iban tu tadi. Hari ni uh, inspirasi alu bekeni ke kata tu Lagu rap tu betul betul lekat ba idup nuan. Ok beketu jalai cerita iya. Maya nya puas aku berunding nama Iban nadai lagu rap nih ngagai nadai lagu hip hop nih. Yes betul. Sekali ninga ga aku actually bisi siku iya nya guru aku empu Nafislik diatu nama iya udah tukar lah Nocturne.

Zaman nya zaman Soundcloud. Uh, Spotify bedau niti. Taun berapa nya asai asai? Taun dua ribu dua belas. Dua ribu dua belas. Ah, dua ribu dua belas.
Jadi aku pun interested lah. Hmm. Wow, bisi lagu hip hop Iban ga finally udah nya. Hmm. Giga aku aku meda ngai profile tamak ke profile ya and then aku ninga semua lagu-lagu yang udah ya upload ngagai SoundCloud nya tadi. Oh. Semua kebanyakan nya adalah rap in Iban lah. Rap in Malay bisi ga, Malay, Melayu, Sarawak, rap in English bisi ga. Haa. Udah nya aku pun nguji lah ngiga iya ba dalam apa nya dalam Facebook ti. Ngiga lah. Bisi ya? Haa bisi temu.
Udah nya iya approve apa semua pagi tanya minta ajar. Haa nya adalah first moment aku belajar rap tapi aku ngambi masa. Aku ngambi masa untuk ngasah semua nya. Apabila aku udah bejaya ngasah semua nya, aku cuba buat lirik nya tadi, nguji nulis tadi. Apabila udah aku nguji nulis nya tadi apa semua, tanya aku iya, okey ka? Bedau tu. Kira ke Agi agi perlu agi perlu ka diusahakan agi utai tu. Oh ya.
Em.
perlu ka diusahakan lebih agi. Au. Haa.
Nyadi nuan nulis lirik le tadi betemu enggau iya ka tauka? Enda. Uh, baik online laban zaman nya zaman online udah nya lah. Au. Udah kira baru baru ngelekai lah iya. baru angkat ga zaman online. Iya betul betul. Hmm.
Udah baru angkat mainnya tapi berhubung ari Facebook aja. WhatsApp uh. beda bisi semua beda bisi. Au. Alright so tadi nuan udah bekala enggau siku rappers iban iya keterubah lalu nuan inspirasi lalu nuan bekala enggau iya sereta nulis lirik lah nyadi sepanjai nuan nulis lirik nya tadi nuan nang sigi ti baruh embing iya lah
nanya iya kebanyakan iya belajar ari iya. Belajar ari iya ngiga penemu deh nya mayuh ke ninga lagu, ninga chara penulisan lirik sida iya ama amat baka ni. Tang nya mostly ku ninga rap Malay ga meh nya, rap Melayu deh nya baru ku ngagai English. Tapi aku enda nemu beza ni lirikal ni ke enda masa nya. Asai ke ninga ku catchy udah. Catchy manah dinga oh manah beat tu kachak. Chara iya rap oh cool aah nya chara aku. Aku nitih nitih chara nya maya nya. Ti apabila aku udah first mansut ke lagu nya tadi iya pun aah okay lah okay lah. Apabila iya udah meda pengal enti dibanding kan aku suba enggau aku ke diatu iya lebih proud meda aku yang ke diatu lah laban aku diatu aah bejaya untuk nitih ke aliran yang betul. Ya, betul. Ha nitihka Nda- aliran yang betul dalam rap dalam hip hop tu. Nya matang agi lah chara Ya penulisan betul. tu. Hmm. Betul betul.
Betul. Ke nya meh. Nya penyalai ah udah nya. Udah okey sambung baru Nika baru ngagai ke nya pun tadi. Au. Aku udah ngaga pemutus apa semua meda nya. Buai ku ga lagu lagu dalam dalam channel lama tu tadi. Au. Ha YouTube channel lama tadi. Ngaga aku channel baru.

dua ribu tujuh belas la lapan belas baka nya. Oh sebedau Laban covid first lah. time aku ninga lagu Mirfly meh inya adalah lagu Mat Ria ya. Oh mat ria.
Ah Mat Aku kala Ria. ninga lagu nya.
Ah Ah lagu aku kala ninga. Selamat Hari Raya nya Ah senang nya ah. tapi amat catchy lah seriously catchy lah. Mm. Meh nya jadi aku ngingat meh ba dalam ba dalam Instagram. Aku DM iya terus, aku chat apa semua, mic iya collab apa semua iya pun on. Au ah. Memang aku macam like

Ha ti dua siko siko ari Sabah siko ari Semenanjung. Lagu tu dalam bahasa Melayu? Yes dalam Meli. Oh nuan empu main mai dalam bahasa Melayu ga? Ya betul. Oh okey okey.
Dalam bahasa Melayu apa semua pabila pabila skill aku udah diansah ba dia apa semua so aku enggai ngemasau iya agi I go serious terus. Yes. Udah nya baru aku
tahun berapa kini aku start ngaga single siti. Ari nya lagu wake up call wake up call deh nya seterusnya dan seterusnya seterusnya sampai ke diatu lah tadi baru udah cooking ga aku baru udah manduk aku tadi ha baru udah baru baru udah masak agi agi ngiga resipi ke bendar bendar agi nusun ka ka nusun nusun atas pinggai tu agi Nabur nabur bala sos sos iya sekalian nya ila pa semua. Lagu nya lagu enda kediri tauka Missing of Missing bukai nadai. Nya kediri tapi nya pun nadai chorus. Nadai chorus. Nya straight rap terus habis sampai sampai habis lagu. Okay okay.
Ulih kunsi nama tajuk eh. Aa nya beda ulih. Beda ulih ah. Nya beda ulih. Nya tahun depan nya nya release akan release tahun depan lah. Tahun depan. Enda janji kemaya.
Okay okay bulan berapa asai asai. Nya meh.
Enda berani janji. Enda berani ya. Enda berani janji.
alright alright.
Ke so anuan dah hari ni sikit zo sampai ke Master G. Hmm. Utai ke highlight ku bekeni nuan tau ngaga lagu Iban. Tergerak hati. Tergerak hati. Nama uh, nama kebuah ngai tak lagu Melayu aja lah. Lagi lagi pun lagu Melayu besai wah market. Besai market tapi bangsa kita mesti ka di di di kelalau orang. Uh-uh. Ukai semina dikelala orang ari lagu dandut, lagu joget. Haa.
Ti Lagu rock. nitihka iya lagu aa iya lagu rock, slow rock apa semua Hmm. anang kitai kitai udah era berapa. Bansa Haa. bukai semua udah bisi lagu hip hop, lagu RNB, Iya. lagu ala-ala K-pop apa semua Iya, iya. sida boy aa boy band, girl Hmm. band. Nah, kitai agi stuck ba dalam aa zon selesa. Iya.
Ok tok aku terus terang madah yes, uh, mandang kan tok bukan radio so mm. aku terus terang madah betul luahkan madah yes
ok kita dia tahu agi stuck benar oleh joget mm. ke digiga kita mm. lapan majority badalam still datai ke datuk aku medak datai ke tiktok sekali ya yeah. even though um, salah siko artis uh, mainstream kita udah kalak main rap ya. before yeah. tok

Sida iya bisi break dance, bisi bisi dance competition, modern dance competition macham like hip hop dance, popping iya. Dalam dance hip hop tu tadi iya bisi breaking, popping, crumping, nama agi mayuh agi, mayuh agi cabang nya dalam ne. So sapa madah lagu hip hop enda ulih dibai betanda pas semua. Even though ba dalam ba dalam club.

Nya mustahil ke. Enti orang putih ulih ngaga, Korea ulih ngaga, Melayu ulih ngaga, Indun ulih ngaga, mustahil kitai Iban enda ulih ngaga. Nya dalam runding aku nya kebuah iya wujud nya hip hop Iban tu. Yes.
Tapi aku ukai pengasas hip hop Iban, aku ukai pengasas rap Iban, aku ukai orang yang keterubah rap dalam Iban. Bisi orang ke sebedau. Yes betul.
Iya nya guru kung fu.
Okay. Thank you, thank you. Betul-betul memeransang. Taja pan utai nya agi mit tapi nun agi sanggup. Ya, sanggup betul. sanggup gaga nya. Ya, betul.
Taja pan betaun-taun belalu apa semua aku enda kisah. Enti nyema orang ngai ninga, aku enda maksa. Laban utai tu kira ke baka pemakai. Munyi ke aku madah ba dalam YFM before tu, iya baka pemakai. Chunto. Baka kitai datai ba restoran. Nganti nya pemakai ke enggai kitai. Chunto, sida restoran bisi ngenah ke kemiding. Deh enggai makai nya. Tang aku maksa deh makai. Enggai nyadi iya. Haa.
Enggai adi ai pengujung nya enti deh makai majak ke makai nya nyamai meh ku deh last last muntah tauka allergic ka. Kitai enda nemu.
Haa. Kitai enda nemu nama pemedih siko-siko. So, enda enda mansa sapa-sapa untuk nyukung apa semua. Sapa ke nyukung, nyukung. Sapa enggai, enda. Enda ngawa. ku Nakisah. Kenya aja. Nya adalah chara chara aku untuk keni kema nya. Tune mindset ne lah.
Yes.
Laban utai ke digaga aku tu untuk ngemansangka bansa kitai ukai untuk bansa kitai ninga baka nya aja. Aku ka bansa bukai ninga oh bisi rap Iban. Nama hari nama anak hari suba sida iya tu. pan suut. Ya betul.
Kitai udah bapa lama ngiga rap iban iban lalu empai empai bisi rap. Haa.
Betul betul tu. That's that's the main thing. Aku aku mengejar benda nya apabila aku udah temu nama nya ditemu dikelarau orang identiti sebagai one of the hip hop iban empu artis. Actually aku enda ka mai nama diri empu aja angkat aku ka mai Sarawak sekali angkat. Mai nama bansa.
Ya betul. Mai nama Sarawak. Yes mai nama Sarawak mai nama bangsa Iban sekali angkat. Ya betul ha. betul.
Jadi kita dah nemu uh, siti ari masalah yang tadi kata tu kau madah ketegal lagu nya ndak ulih dibai joget. Ya, lagu nya ndak ulih dipasang ba rumah panjai. Ti ya. ba pengerami pun susah ka pasang. Ya.
Nya ukai nyadi ke masalah ba nuan lah tadi. Ya betul.
Taja pan aku ba siti show sebab aku ngau Mister Mus kala diperak pai siku. Oh.
Okay lah terus terang lah wai fam aku enda ulih munyi tu tapi aku uh. terpaksa madah munyi tu ya yeah. Cei, sengapak lagu baik sida tu ke ya. ba dini ya fam fair ke kai ya ba bar masanya ah uh. Cei, sengapak lagu baik sida tu tu merak merak Lama lagu tu berjaku. Oh. Tu beli. Aaa nya utai ke sebut sida iya maya nya. Aku agi ingat, agi segar dalam otak aku. Aku agi ingat mua apai tuai nya. Agi ingat. Sida iya sekumpulan. Nya ba Bintulu masa nya. Bintulu meh nya. Yes.
Okay. Enti ketegal lagu enda ulih bai jugit, nyadi nama masalah ke paling besai ba industri hip hop diatu?
Penerimaan oleh masyarakat kitai lah. Masyarakat kitai diatu mostly baka nembiak. nembiak kemaya hari sida iya kebanyakan dia tu ku meda bala nembiak sida iya lebih ngiga utai fresh baru sida iya enggai stick to utai lama even though uhh orang tuai sida iya uhh suah masang lagu joget lagu uhh.

Sampai kitai mai ke taun dua ribu, taun tu udah taun dua ribu dua puluh lima, kitai agi ka stay enggau utai baka nya. Nembiak ke maya hari ngiga utai ke baru. Chuntoh baka RNB, Hip Hop, K-pop and then nama agi ke baru udah tu Amapiano, udah nya Dancehall, Reggaeton, mayuh agi. Utai nya ok enti ka diceritaakan dalam Hip Hop, nya tu iya bisi sub-genre. Sub-genre iya. Iya bisi trap, club banger, dan nya old school hip hop, boom bap lah. Boom bap nang sigi kena orang breaking. Aa kena orang breaking. Kena orang break dance. Iya betul, kena orang break dance. Munyi ko sida iya jaku kasar, betungging tungging. Aa bejoget tungging tungging atas baruh. Bejoget patah. Iya betul.
Joget patah, patah tulang tulang belakang, tulang tulang jari kaki apa semua. Bepusin pala agi. Iya betul.
Tang utai nya. kira ke standard lah secara international aku enda madah lagu lagu rakyat apa semua enda ulih mai kitai mansang ulih tang sampai kemaya kitai ka stay baka nya kitai ka dikenali baka nya iya anang anang ta semua kia magang lah au ta enti enti ta semua kia magang magang magang.

Looping sampai abis udah settle. Ya. Layer enggau drum, layer enggau bass settle abis. Udah nya lirik. Enti enda nemu ngaga ulih nanya orang, nanya pandangan. Udah nya nguji rap apa semua. Ku jaku baka tu enti baka nembiak ke nembiak ke meh hari beminat ka rap. Aku beminat ka ngaga workshop tu ngajar sida ai basic. Oh bisi ka. Ah.
Bisi bisi ati ka ngaga. Ya bisi plan. Bisi plan ah.
Udah nya. Oh jauh tu tarik jauh tu ngelawang kia tu ke nikal kia baru. Oh tu tikal baru nadai ngawa. Kita impu kita impu podcast tu. Oke ntang ni tadi ngagai nama nama soalan kita tadi yang baru. Kati tu
cabaran rap ne tadi lah tu cabaran ngaga rap bahasa iban tadi. Au nya nama nya.
Enda salah kitai ka kekalka tradisional, kitai ulih blend ka tradisional enggau hip hop tu tadi. Nusantara rap, Kimi Kimo udah ngaga, Lukas Sikta udah ngaga. Nama salah kitai, kitai ngaga pun ngaga benda yang sama betemakan tabuh
sape. Bedau. Bedau kala.
Even though bisi siko producer iya chuba ngaga beat berelemenkan tape enggau tabuh enda ulih bendar iya berunding enda ulih pai daun ke tapi actually ulih siti leka main kita Iban bebiau aku meda iya empu susun ayat iya ke bisi bisi rhyme kata bisi yes rap sebenarnya enda jauh ari bebiau bebiau tu tadi bepantun iya betul iya. Ni Petara Apai, Petara Indai, Petara Aki, Petara Ini, a, a, ai, ai, i, i.
Rap sama mega nah. Sama. Chara chara nulis lirik. Foundation nya semua sama. Ha nya nya aku meda tadi bisi bisi persamaan. Tapi nama kebuah kitai tau tanda tak kurang rindu. Enda terunding ke kia.
Mungkin enda terunding, mungkin kurang rindu ke atau ke keni kita nyebut nya. Okey, pulai ngagai topik nembiak ke minat minat lagu enteri. Ya, ya. Okey.
Nama kebuah nembiak kemaya hari diatu, nembiak kitai di Sarawak tu, mostly ninga lagu luar negara laban nadai pembaru ba dalam industri kitai. Yes, betul betul tu.
Terutamanya
hip hop. Kedua, R&B.
And then mostly modern modern pop lah. Modern mm. pop bakal lagu sida Ariana Grande apa semua. Yes, betul. Modern pop dah nya uh, boy band pun kita nadai. Yes, nadai. Ah, uh, amat amat nadai.
Amat amat. Yes, Siko uh, siti siti aja boy band grup yang kala ditubuhkan tapi dalam masa yang singkat udah jadi band. Mm. Kala. Siapa ya?
Yang nya uh, grup The Million nah lama aja. Dalam oh. dua lagu kah? Dua lagu aja rilis sudah bye bye. Aku pernah kala ninga.

Taun berapa enda sida akai dai bisi. Akai dai bisi tang Datuk Stanley.
Deka deka abis abis ba taun nya aja lah. Ba taun dua ribu dua puluh an lebih ke nya. Paling aku minat lagu akai dai Apo meli fodi ko tutu meli fodi.
Sida asai ku sida Roslinda bisi. girl band. Iya bisi tang nya pun tadi enda lama. Enda lama aja nah.
Ha. Sapa apa nama sida Roslina bisi band sida tiga iku asa iku suba. Ha tapi deka nya aja lah. Iya deka nya aja.
Iya enda lama utai nya laban ka seati ngadup ngawa tu dalam lagu tu laban enti siku siku nadai nadai ati ka ngadu utai ke sama utai utai ti sama lagi. Alu siko ga mantah lagi. Nya udah siko mantah lagi. Alu pulai kelaya utai nya lagi. Asai sai enda asai sai enda madi. Nama kebuah penyanyi diatu ne sida lebih milih gaga lagu slow rock, lagu ke biasa biasa la lagu slow rock, lagu dandut. Kati ke sida nya play safe ke tau ke. Satu aku ulih madah play safe. Kedua.

rata-rata memang kenya kenya jam eh. Yeah. Yang rajin ngaga bridge apa semua aku meda Ramles Walter ya. Yeah.
rajin ya. Ramles Walter. Lagu gawai yes. Green Tea bisi. Yes. Bisi Ramles bridge. Walter.
Bridge dalam lagu gawai. Hmm.
Yes, aku paling paling respect ngau Ramles Walter tu laban geliga ah. fikirannya. Ah, okey okey jaku tegal tegal ya kaban aku lah. Hmm. Okey hmm. jaku tegal ya kaban aku tang aku amat muji tentang creativity ya memang

melodic hip melodic trap ku rnb bah tang nama kebuah industri kitai turn him down ari ngaga hip hop yes yes lebih that is why yalah mungkin play safe lah mungkin tadi kah actually ukai play safe nya utai ke deka bala sida audience tu tadi dipinta sida audience tu tadi. Tang Liman.
Mostly audience nya adalah umur within tiga puluh lebih ah. Ha. Semilan empat puluh ah. Hmm. Nya yang komen. Uji ngangah lagu ke tu. Baka uji ngaga lagu baka di KL. Even aku empu udah kala di di request orang suba. Uji deh ngaga lagu baka lagu aya di KL tu. Apa manah. Hmm. Imagine kita. Rapper. Hmm. Ngaga lagu joget. Ya.
Jauh nya menyimpang.
Uji la sia joget ga ga rapper ga jadi rapper. Ok uji lah contoh kitai ngangau ke Ricky Anderson kah untuk rap sangat mustahil laban nya ukai bidang nya baka nya mega aku lagu joget ukai bidang aku nya bidang aya Ricky El ha lagu lagu pop apa semua Ricky Anderson lagu balada. orang bukai oh, yeah. ha. kenyak lah mm-hmm. jadi sepanjai nuan jadi rap rapper iban tu tadi kalau nak nuan dikemaruh ke orang kelimpah hari ayak ke nganu orang tadi kalau nak ke, kalau kalau kalau kalau Okay, first of all, utai tu jadi adalah maya beef aku ngau Sida Heavens. Uh-huh. Tahun 2020 lah. Ah, okay, Tapi okay. ke ngemaruh kakunya tadi adalah geng sidak yang pu. Masanya. Mm-hmm. Ah, geng sidak yang pu. And then enda nyangka ga bisi orang sampai backup aku aku enda ibuh munyi mayuh. Oh. Enda ibuh munyi mayuh aku just uh, reply a few comment aja and then bisi ga orang uh, macam kini ka madah yang bash aku kau-kau lah masa nya. Ah. Ah, and then bisi orang sampai mencabar aku untuk uh, beju- bertemu depan-depan macam nak ka ka mai Kau mai belaya ke?
Iya, Oh, kira bisi- bakanya.
Bisi sampai- kala Bekedar ke jari bisi ga? Hah? Sampai ngedar ke jari bisi ga? Enda ga. Enda ga.
Tang uhh bisi plan tang aku enda ngelayan. Utai baka nya Ya. uhh kira aku enda professional. So Hmm. enti ulih aku elak, aku elak ja. Ya, Uhh. ketegal ketegal ngaga rap pen ulih ga Ulih. ulih ga di ancham ke nah. Ya.
And then aku kala di bash orang, Hmm. nama guna ne ngaga rap hip hop apa semua. Uhh. Tu ukai meh reka, tu Sarawak bro.

Sida tu ngelaya aku tu tadi. Engka bisi lagu aku mengka ba sida iya. Lain ngemedihka ati sida. Siapa makai chili lah. Ya, siapa makai chili ga rasa pedas lah.
Yes, betul.
Ha. Even though tahun lepas kini. Eh, bukai, bukai tahun lepas. Tahun 2023 saya. Eh, bukai. Ya meh tahun lepas.
2024. Hmm, aku
terdis uh, sneak dis lah. Oh. Seorang otai mm. uh, eh, Datuk Ok dah lah. Dah ok lah. Ok dah. Dah bebaik lah. Ya enda bebaik tapi attitude iya udah berubah lah sebab aku masa nya aku udah meri kira that song is for warning lah stop that kind of attitude please stop this is toxic for the industry you are the leader people see you as a leader siapa siapa nemu nemu lah but the song is err memang nuju ke iya lah just a warning please stop. Anang enggi ngaga utai baka tu. Aku nganu ukai nganu ngapa tang nganu demi kebaikan industri. Yes. Ah industri udah corrupt so Hmm. cukup. Ah. Betul betul betul. Manah agai tu. Hip hop uh, tauka rap tu tadi Hmm. iya siti jalai endur kitai ulih meluahkan sebenar. Ya betul. Ah.
Enti Ah. lagu bukai lagu lagu rock enda patut kitai ka Meluah ari lagu tu. Meluah ari lagu metal kemungkinan ulih. Ulih.
Lagu punk lah. Punk paling ulih lah. Yes punk ulih.
Lagu ala-ala sida skinhead ulih. Lagu metal ulih. Enda ngira lah metal core ka post hardcore ka. Aku pun ninga ga post hardcore metal core. Yes betul.
Tapi dia memang orang meluahkan kesedihan enggau pemedis ati diri empu lah. Ya, tapi ha. enti paka perkara ke udah didis ne tadi, tusar ka uh, ngena genre lagu ya, joget lah patut lagu joget kena ngedis orang nah. Ya ah, betul. Uh, nya ke siti pemanah alat hmm. rap tu tadi. Ya betul. Jadi sepanjai nun udah nempu uh, cabaran nun hmm. di baruh ke orang, kala ndak nun asai ka ka putus asa ngaga rap tu. ngaga lagu We Hope tu. Bisi enda enda lalu nama utai ke ngasuh endor angkat baru? Actually kala ga berapa kali asai ka badu apa semua. Asai ka badu tukar genre kala ga. Kala ga nah. Kala ga ngai ngai bula ka kuntang nya kala ga pikir ka tukar genre ngagai maybe ngagai RMB kot maybe ka ka ka give a try maybe orang akan ulih nerima enti RMB but masa nya Kinda sad lah meda meda penolakan orang even though bala dari empu pun menolak untuk bekerjasama enggau aku even though aku offer bah offer kerjasama then iya pun macam like ah enggai lah enda apa lah enggai lah enda apa lah. Actually enda tusah pan iya just need to sing laban lirik udah standby ah lirik udah standby iya sida iya tolak okay enda apa you guys turn me down aku enda kisah. And then sampai ke satu tahap aku sangat-sangat stress, sangat depressed lah, sampai depressed lah. Aku pikir nama silap gaga aku apa semua. And then aku nanya Mister Mus. Mister Mus laban iya adalah kaban ku yang paling rapat. Mm-mm. Iya nya best friend aku empu lah. Ya. Ah, Aku nanya iya apa semua. Aku rasa macam ka badu lah. Manah iya. Ah. Dia udah dia udah separuh jalai nah jalai deka badu ku iya. Betul. Nama guna dia dia start semua tau enti deka badu separuh jalai. Ya, betul nya.
Tu baru baru pemulaan tu bagi kitai ya pengenalan ngagai orang pun agi mit memanglah ya memang ngambi masa time ke tu tapi si once I help you in everything enda enda lama aja dia blow up datai ba aku aku pedih enda pa agi ulih nya agi ulih nya
agi ulih nya. One day orang akan realise the true gem in your talent. Hmm. Betul. And then aku terus, Okay, teruskan sampai ke sehari tu. Jadi me mesti muslah ke meransang nuan tadi lah. Meransang aku siti, udah nya bini ku empu ga. Au. Ah, bini ku empu pun bisi madah, Enti kau ngereja pengawa enda ngereja alai alang, Ya. enti separuh aja alai. Enti asai utai nya ama amat enda ulih pai agi daun baru amat badu abis. Ah, badu Betul. abis meleka ari utai nya terus. Hmm. Ah. Tang deka ke diatu peda aku ba scene lagu apa tu rap lagu hip hop ba Sarawak tu nyudah majak ngelekai peda aku. Nyudah Ya. bisi nyemaja nyemaja bisi orang ka nerima lagu Ya, lagu hip betul. hop.
Em. Laban nama laban kami nguji ukai chara play safe. Play Ah. safe but still enda ga ngumbai iya hundred percent play safe. Mm. Iya around twenty percent aja play safe iya. Ya. Ah so lebih utamakan ngagai clean lyrics lah lyric yang clean lebih ke ngagai pasal utai pengerami pengerami gawai apa semua baka taun tu tadi aku bisi ngaga siti lagu gawai enggau sida lost boy lost boy yang ngaga ngaga beat apa semua ngaga demo and then semua ke bukai sida iya hop in aja

Ah, aku pernah nemu. Ngelama tu tusah lagu lagu rap lagu hip hop ka masuk dalam nya lagu rap iban lah masuk ku tadi okay ka masuk dalam supermarket ka masuk dalam di pasar pasar orang lagu biasa ba super ba supermarket ke nya jadi tiba tiba ku bisi ninga lagu gawai hype pasang rebak ba iman ti silap aku eh oi ka ku ninga lagu tu nah ku hati ku dian nya lah. The catchy point dalam nya adalah iya empu sound quality satu kedua kami empu message dalam nya lah kami variety kan utai nya kami ukai semina rap in bidayuh and um iban ja kami bersatu memandangkan gawai tu iya diintu oleh bansa kitai dayak as long as nama iya dayak iya sigi ngintu gawai.
Betul betul. Ha. So kami variety ka dalam nya ngambi ke nampak ka agi kitai Sarawak kitai kitai begerempung kitai hmm. besatu. Mayuh mayuh ha.
bahasa dalam lagu. Ya betul. Hmm.
Ya bisi bahasa English. Ya bisi bisi Iban. Bidayuh agak dengar kena. Ya betul. Hmm. Bidayuh bisi dua bidayuh lah. Oh. Bidayuh Serian dengan bidayuh Pau. Ah.
Ha. Bisi suara indu dengar ko siapa? Bisi nya adalah Alisa Alisa Spencer. Ah. Uh, Alisa Spencer uh, kemai lagu. Sayau ah. Bisi mansa lagu baru ya asai ko di ninga ko. Lebuh aku na ingat ko lirik ya. Asai asai ke pia lah. Ya. Asai ke pia lah. Tapi lagu ya RNB nya aku nemu siapa produce aku nemu siapa ngaga. Ah. Aku udah dulu meda actually. Ah. Uh, tahun last year asai ko last year. Yes. Lagu lagu Elisa tu deh.
Yes. Ah. Lagu Elisa nya last year ti na salah ingat. Eh okay last year. Uh, aku rasa 2023 masanya. Ah.

nya. Nama ke buah kitai ke laban Alisa diatu iya bisi ba Semenanjung din iya keja di Semenanjung iya keja di KL iya keja ba era Sarawak so iya nemu market lagu baka ni yang patut digaga iya at the end nama ke buah kitai ke diau di Sarawak tu agi stay di Sarawak tu. Mayuh agi ke agi ngekal ke jako jako asal jako jako dalam pa semua mayuh ke bisi penemu dalam ngembuan jako dalam enda dikena penemu nya tadi kena ngaga lagu hip hop kena ngemansang ke music industry kita iban ngagai the next level next level maksud aku international aa rap tu batang enda iya enda semestinya rap kena di nganu orang rap di becerita rap di tusah ati. Ulih mega rap dek nusi ensera. Nusi nusi ensera cerita kelia. Ulih nah. Ulih ulih. Bisi dah gaga sai sai. Aku benung plan tang siti masalah ya sessionis tu bayar iya mahal. Aku kena ngumpul ngumpul bajet dulu. Awat kita nya.
Haa ngumpul bajet kena sida iya main tabuh. Tabuh enggau sape aja pun masa tu. Tabuh enggau sape lah.
Ya tabuh enggau sape.
Aku perlu ke duit iti nya aja dulu. Ti enda ngasuh ke main bendai ka ko. Bendar enda pedih teng teng. Ah nya nya mai nya. Ah nya wajib isai nya. Nya wajib isai. Gumpul sampel semua nya, produce siti bit. Nanya orang tuai nama ensera kelia kelia suba ni nemu bisi ensera sida ah Bungai Nuing. Ya.
Nya. Si bisi cerita tuai baka cerita mengga enggau ajan ah tau. Nya cerita minat aku lah nya ku ba ku nyebut. Ya. Udah nya cerita. nama nya um Apai Sali tadi oh, ya. uh, ulih dijadika cerita nama kebuah kita enda tau nulak Apai Sali uh, uh, nama penyalah ke digaga Apai Sali betul. nama kebuah tiap kali kita ngaga enti tiap kali kita jugau ke nama semua lalu nama Apai Sali disebut orang ya yeah.
uh, dah nya nama agi uh, bisi agi uh, sera kelia lah oh, sera kelia sera Bujan senang uhh ulih di bujan senang utai nya ulih di jadi ke nya lah ulih ya hip hop rap lah ulih ya ulih nah tang kreativiti kena tinggi lah tang music video nya la kena mayuh seratus peratus CGI mah kya ya nya pedih amai ya laban utai nya pedih ka di replicate kitai ngagai dunia nyata ha betul betul ulih pan kitai ngaga macam contoh baka enti aku udah terhasil ke lagu baka nya ila Muzik video nya seolah-olah iya ba dalam rumah panjai bisi budak, siti pelita, aku dusi tapi mua aku digaga orang baka orang tuai, baka aki orang. Dusi ensera. Tang ku rap. Rap lah.
Ulih ulih nyadi nya. Aku plan baka nya lah, aku plan baka nya lah nusi ensera. Ngambi ke dipeda bah keunikan rap kitai Iban bisi ba dia. Kitai bisi ensera ke ulih dicherita kitai dalam dalam nya ke ulih ditusi kitai dalam lagu aaa digaga kitai lagu. Betul betul.
Kitai bisi legend tu, kitai bisi legend nya. Yes betul.
Aaa. Sayau ga laban di YouTube bisi ga aku meda orang ke endang sigi ngaga ensera tapi dicherita iya enggau chara penceritaan lah. Ya betul. Enda ga salah utai nya endang endang sigi chara iya Tang ti baka nun ka ngaga nya rap manah ka nya nya penambah baikan mungkin generasi ke siti tu enda nentu ka ninga style jerita tuai oh bisi generasi baru rindu ninga style hip hop style rap lah
alright so
kitai dah bekenang tadi pasal begeni ke cherita nun pasal pemun nyentuk ke cabaran. Lalu nyentuk ke beken ninun daun ulih angkat baru. Nyadi aku ka kali tu aku nanya pasal technical mimit lah. Technical mimit.
Baka ni chara kitai tu baka aku tu kosong lah enda nemu nulis lagu hip hop enda nemu nulis lagu rap baka ni chara ka ngadu ke lagu rap nya.
Ini iban lah dalam dalam chunto dalam iban lah. Au. First of all, satu, satu siti utai ke patut digaga kitai iya nya uhh kitai mesti ka faham nama maksud hip hop. Kitai mesti menyelami dunya hip hop dulu sebedau kitai hop in ngagai dunya rap. Sebedau kitai rap, berapa element dalam hip hop kitai mesti ka nemu apa semua. Basic knowledge, general knowledge.

Orang bekulit chelum tu tadi sampai beberapa taun tu empai lama pun bisi nyadi ga kes baka nya ulang baru ku pun kai murang baru kes tu taun lapan puluhan ka sembilan puluhan suba oh ya taun sembilan puluhan suba ti enda lapan puluhan lapan lima lapan enam cukup balat kes racism ba nya nya meh alai wujud iya rap gangster rap. semua bepun ari bawah tanah megang nama ke bah sida ngangau ka underground sida iya ba alai endur kena temu orang dia alai sida ngaga parti tanchut tanchut ke paling murah ulih diulih sida chuntoh baka tanchut nya tadi saiz saiz sida tadi saiz m tapi paling rega tanchut jin ke paling murah nya tadi xl. Sida iya chuntoh bisi bisi lima belas dollar aja dalam dalam kuchek sida iya. Ya. So rega tanchut ke ka dibeli nitih ke saiz sida ama amat empat puluh lima dollar. Hmm. Ma tiga puluh tiga puluh dollar. So ti sida iya ngambi ke saiz XL tadi. Saiz XL chun chun ngaga offer lima dollar aja. Nya meh ambi iya. Uh, Nya meh kebuah pakaian hip hop zaman kelia suba besai besai uh, begi begi baka tu ah. Oh. Ah. begi begi oversize t-shirt pun oversize apa semua and then sida yang mendominasikan fashion kali pertama fashion hip hop udah wujud udah nya bisi ga fashion hip hop untuk bala um break dance ngena jaket sukan um track shoot bisi bisi udah nya ngena kasut kasut kena orang skating udah nya kala aku meda sida iya sampai enti nah salah ingat aku run dmc. Kasut sida iya ngena kasut Adidas All Star. Iya. Adidas All Star memang famous ba kasut ne. Hmm. Enti deh ngagai Adidas ba Viva City dia bisi ke? Bisi, Agi bisi agi kasut bisi ne. ne. Agi bisi. Hmm. Tapi kasut nya dibuai orang. Ah. Kasut nya ambi sida ari sampah. Sida iya nadai ngena nadai ngena nya. Nadai ngena uh, nadai ngena tali. Hmm. Ah zaman zaman kelia suba lah 80-an suba. Alright. Tang enti zaman dia uh, Run DMC suba sida iya meli tapi sida iya ka menunjukkan fashion yang ulih digaga sida iya waktu nya aaa even kasut nya tanpa tanpa tali pun aku agi ulih ngena iya untuk styling aaa. Jadi memang ari utai ke murah kira jua murah lah utai ke budget lah budget lah yes memang waktu milik amat amat yes nya kena sida ngereja ngemai image apa tu image rap lah and then

iya. Nyah nya sepiak tu tadi muzik muzik nya aja ka sida iya entang tu aja ka di loop sida iya. Craft sida iya baru ngena utai. Kena behati hati nyadi seorang DJ. Nyah nya mixer engkah tengah mixer yang aku enda nemu lah berapa channel. Jadi wujud nya spin deck.
Yes scratching sida iya akan scratching. Nah, wujud iya. Apabila wujud iya baka nya, sida iya dinga scratching, oh bisi bisi nya. Udah nya DJ tu tadi bebejako nitihka rentak beat nya tadi pa semua wujud nya. Oh aku bisi idea baka ni ka engga tau. Udah nya MC nya tadi bejako sambil beat nya bejako pa semua. Iya dimainka udah nya dia alai tercipta nya rap tadi.
Haa. Haa. Ba nuan empu bekeni deh ngaga lirik nya tadi? Ngaga lirik nya tadi enti ba aku diatu aku enti dibanding ka enggau aku yang suba lah. Aku yang suba tiga jam sehari dua hari tiga hari kadang kadang sebulan siti siti lagu diatu lima belas minit sepuluh minit siap. Siap lagu lah.
Yes. Ulih ulih meli meri tips bekeni ka ngaga nya ngaga lirik lirik rap tu tadi. K, satu, topik. Kena stay dalam topik. Contoh dia udah cerita ka ka cerita ka pasal uh, ini nih jalai pengidup jalai pengidup di dalam dunia tu. Mm-mm. Uh, contoh baka uh, dunia pekerjaan dek mm. yang sebedau tu yang toksik. Yeah.
Kena stay dalamnya aja. Kedua uh, cara dia nusun ayat. Nusun ayat. Uh, okay. nusun perkataan.

I treat it like a puzzle, bunyi ko Eminem madah treat the words like puzzle. Aa chara dek deh mesti ka ngiga deh mesti ka gambar ka deh visualize satu benda contoh deh bisi siti siti puzzle atas tu tadi udah udah full bisi siti lagi deh perlu ka ngiga kena matching nya baru ulih masuk ke apabila udah di tulis nya tadi deh kena meda deh kena merati dulu deh cuba mai iya. Is it possible for you to rap these two line together ah nguji ngapa aku ngambi chontoh lah ni. Oh ulih ngambi chontoh ari lirik nempu. Iya. Oh.
Aku ngiga dulu ni. Oh. Kemungkinan bisi. Okay, tu lah. Okey aku madah baka tu. Ditusi aku legi dikumbai kita bula menengka rentak tu menengka rentak bansa tu hari mit suba. Engka ari keteru engka keterubah iya kita semua ninga aku betanda rentak tu maya umur ku tiga. Okey iya starting iya tusi bula udah udah ba belakang. Enda nya mending ke rentak bansa tu ari mit suba ha bula suba udah ha u a u a udah nya tukar engka ke terubah kita semua ninga ninga udah nya ninga aku udah betanda rentak tu maya umur ku tiga ninga. Tiga. Haa dia udah udah sekata. Nya kira serangkap nya kini? Yes kira ke empat bar sudah. Empat bar. Hmm empat baris. Haa. Enti nyema enda chaya tau tanya apai aku. Haa. Enda bejamah lubah pulas throttle pandu laju. Haa.
Aku laju okay.
Laban pemakai ku lima bintang pemakai menu baru. Okay. Hmm. Kira ke nya lah. Perlu ke nya. Ah.
Tapi ku aku bisi ninga siti lagu nuan ke betul betul ngena jaku dalam. Ah, oh, ah, aku gayu.
Yes, gayu.
Aku rindu ninga lagu gayu nya. Ulih ulih sadar ke mimit eh? Ulih. Oh, kau ya. sedap peninga kak ninga kini. Beketok ya.
Ya. Sida ya cecamel. Lalu lalu direjang lebu sida nang adang. Ulih ulih pasang rentak. Kena acur rangkang, hmm.
berbisa bakal belalang, laban dia tu nyawa sida rangkang. Um benda tu nama neh ningat ku. Entah nya. Engka ka pasang mimit lagu ulih lagi sai ku. belanja audien kitai mimit lah. Iyalah. Uh, belanja. Aku lama dah ni enam mai lagu nya. Ya, yeah. last ku maya bisi gig hip hop sara nya. Ya, yeah, betul. Ah, uh, ba ni ni ba Waterfront ba All Court dia. Oh, ya. Yeah. Hmm.
Eh, bisi gig no perform baru ba Perfect Studio adanya. Ya, perfect studio ba Sarinj uhh taun tu bulan lima meh nya asai ku nah. Cuma ku nadai datai meh nya.
Ah ya ya ya betul amat ku nya. Oleh sponsor peninga mih meh lah peninga podcast pemansang kitai denga ke beberapa rangkap lagu gayu ari Master J.
Sida iya Checha Meang diatu di Rejang lebuh sida nengah dang alu danjan baka kena achuk rangkang bebisa baka belalang laban diatu nyawa sida langkang rudu hari belakang meda aku bisi pemandang. Ya. Dalam iri aku enda tepikir pen aku ulih ngaga sedalam tu laban utai tu aku ka ngaga kompleksiti ngena nya. Aku ka ngasuh lirik ku nya nampak kompleks. Haa.
Betul betul aku rindu amat ninga lagu nya. Uih. Ulih ulih sedalam tu. Nyum baka. Leka main dah lagu rap nuan tu. Aku sigi gerah mata undang pedis meri peluang taja nyawa bunyi nyubuh bujang siapa enda tan nya alah ayu siapa tan nya uban antuah ku diatu majak gayu aa. Aku agi gayu.
Ok ya ntang tu agi. Uban di uban di peri pemisa naka pemisa aa. Udah kompleks aja. Aku bisi pemata laban merega baka gemala ulah mesi iya ke maya hari ni ke mata sida betanda meda orang dalam penusah udah nya dia alai ku nguntung nya tutup okay tutup iya nujah penusah ba sida semua mudah begulai dibuai sama iya betul cara cara ku memahami baka ni cara alai ku ka nusun puzzle lirik tu tadi, aku memahami baka ni chara penulisan Eminem, penulisan Malik. Oh, baka tu chara sida nulis. Okey, chubalah. Maya aku mai tu record tu sangat pedih. Terpaksa aku comping and then terpaksa aku punch in lah. Putung, putung, putung, putung, line per line. Pedih. Pedih.
Sangat pedih.
Tang apabila kita udah ngafal nya tadi. Ulih ga lanchar ga udah nya. Ulih nah. Ai sigi gaya kati muscle memory ya, betul. lidah kitai bedau nya.
Ya, betul. Mulut kitai bedau sesuai enggau kitai nya. Mm. Jadi rindu ku ninga. Kadang-kadang tinan masuk ke lagu baru enda sabar ku. Ah, dah bisi notification kan. Ku ka bisi screen cap. Ya.
screen cap. Oh, pansut lagu Mister G. Wah. Screen cap nah. Uh, ah, screen cap.
Awak ti ngagai kita ke bedau screen cap, screen cap lagu oh. uh, channel Mister G. Skrikep.
Ah, skrikep. Okay.
Subscribe, subscribe. Jaku orang putih. Eh. Subscribe kita hmm. nyebutnya skrikep. Au, hmm. kita meh.
Ah, jaku kita punya. Ya. Yeah.
Lalu ngagai anak anak anak muda lah ngagai rebak baru hmm. tau ke rebak lama ke. Hmm. Tika ngagai rap dalam lagu Iban. Nama nasihat lah deh. Nanti asai bisi hmm. bisi nya agak aja. Nanti nak yakin tanya. Tanya. Ah. Uh. Ulih. Nadai enggai kami tu nyaut. Nadai enggai kami tu nyaut. Ulih aja kami nyaut. Ni temu ka te segan-segan ke ni. Eh balu ku ka nanya. Tanya aja. Ulih ba tanya lah. Ulih ulih. Enti baka tadi anu bisi bisi bisi niat ka ngaga bengkel ka bengkel rap. Nulis lagu ka ni nulis lirik rap ka. Nulis lirik rap satu ke dua maybe aku akan invite guru aku untuk ngajar sida baka ni sida iya yakinkan diri untuk freestyle lah. Aku ba masa tu anang asuh freestyle.

After bekeja pen maya off day pun aku bekeja. Ya apo mak bendar nya. Iya.
Dunya kejam bro. Ya betul betul. Uh, kejam dak kejam ngan nyadi ndak ga leban ngai nadai kena mayar komitmen apa semua lah. Amat nya. Ah, oh, betul.
Ya. Okey. Enti nadai nadai mayar komitmen apa semua utai utai utai kita ga tarit orang nadai kena kita nurun gawa apa semua bila yes, rusak. Betul, Hanya pedih main nya. Hmm. Nadai ga kena kita Kia kitu kia kitu ba semua salah siti ari komitmen kitai lah. Okay naka kediatu nuan dah telibat dalam hip hop apa tu rap udah bisi meri asil ke ni agi nuan? Asil?
Bisi deka ngau ke orang persembahan apa semua bisi ari apa semua tu nya lah. Setakat tu bina gig aja. Mina gig aja. Mina gig mit aja. event-event besai ngagai kelab, ngagai bar, ngagai public event empai ka enggau orang selekta, hip hop biasala sapa aja ka ninga lagu hip hop orang nya merindang. Aku ngai ngai tunik kita lah aku ngai tunik kita aku kala perform enggau salah siko artis kitai iya nya mega. err DJ radio Kets FM inya nya DJ Ivy before tu aku rapping orang meda aku baka meda TV.
Katu nya nya tege err meda TV ketegal tegepang ke ataupun enda nemu beken nih. Tegepang macam
Keni asai nama iya nya meda sida besen nya. Aku pun
ya tibi ka aku. Ka aku tu ba tibi ba ba ba sebuah tibi besai.
Nadai sorakan nadai tepukan, tepukan pun semadi ja agak kecewa ga lah. Agak kecewa ga lah. And then Mostly event-event besai nadai kala aku ngangau lah. Nadai lah. Nadai kala aku ngangau. Arap-arap dah tu enti bisi ka ngangau ulih ka ngau nih. Ulih, Ulih lah. nadai masalah. Gig gig nang dah kala lah bisi nah. Ya, Dah betul. bisi gig. Hmm.
Kala bisi gig apa semua sofa gig aku apa semua bejalai enggau lanchar lah. Nadai nadai nama-nama isu ngagai siapa-siapa ke ka ngambi aku merindang ka apa semua. Ulih ka ngambi. Enti Ka ngiga aku ba semua ba instagram, instagram aku nentu aktif ah, instagram aku nentu aktif ah, ka ngiga aku ba facebook, ba facebook udah nya maybe ulih ah email aku iya nya email ngagai. Lagi ringkas ba description lah email email ku description inya mastergofficial@gmail dot com just email aja suruh aku enti bisi apa apa invitation yang kita perlu especially enti baka event kerajaan yang melibatkan mental illness aku memang ka nurun enti baka sida KKM bisi ka ngau aku untuk Bekungsika pasal mental illness ngagai public yes laban kala menghadapi ga suba tang dato udah gerai lah syukur syukur puji tuhan aku udah gerai ari pemedis nya atas diiring bini ku mega bini ku nyadi salah siko punca utama alai ku gerai lah ari yes betul jadi besyukur lah aku bisi iya. Ulih iya nama nya gerai hari pemedis beketau ngambai ke badu lah. Yes betul tu manah nya kitai ulih mantai ke mesej ari rap. Iya betul bisi lagu sebenarnya bisi lagu lagu aku yang menceritakan pasal schizophrenia menceritakan pasal depression bisi bisi ba youtube bisi ba youtube bisi ba youtube yes betul. Tajuk iya saru enggau ransik.
Ransik tu pasal depression. Mostly orang depressed memang akan ngasai benda yang sama. Utai baka nya. Udah nya saru iya adalah based on lagu based on Isabella Guzman pasal nya. Masa nya.

Ba makam meh apa semua agi sempat agi ngemilut ke orang apa semua. Macam nadai apa-apa nyadi. Memang memang skizofrenia empu orang memang baka nya. Udah nya salah siko ari penghindap uhh skizofrenia paranoia ba Malaysia tu adalah uhh salah siko ari artis kitai ba Semenanjung iya nya Fathia Latif. Uhh nya adalah gambaran iya lah. Gambaran iya ba dalam lagu Sarok lah. Enti uhh sida iya tetanya-tanya nama utai dasai sida tu. Nama utai dasai sida? Nama kebuah orang tu jaku jaku jaku jai lah. Munyi ku kitai aka enda nemu nama reti schizophrenia paranoia tu tadi. Nama orang gila enda kala sakit? Kati ke sida ka sakit? Sida sigu udah sakit.
Aa. Iya betul.
Masa musim covid sebab nadai mah. Nadai mah sakit. Keni sida ka sakit sida udah sakit nama tu kedajah kita sida ka chelap angat apa semua nadai guna laban nama nya chemical dalam untak sida iya benung nama nya benung malfunction mayuh malfunction chemical yes betul mayuh covid pan sida ga reregap ba luar ba jalai iya betul kita enda ulih enda ulih madah sida iya enda sakit apa semua sida iya sigi udah sakit guys guys aa. Ti ka ninga selebih iya dinga ba lagu Sarok. Lagu Sarok nya cherita pasal schizophre Ya, schizophrenia.
Schizophrenia.
Ya, schizophrenia, paranoia. Alright, alright. Okay.
Kita dah mayah utai dah dikenang tu tadi sampai ke penyakit pun dah dikenang ga. Au, ya meh. Okay, diatu nama visi enda ke depan tadi pasal career sebagai rapper, sebagai penyanyi hip hop? Visi aku semina ka mai hip hop Iban mansang ke international lah ngambi ke dikelala orang apa semua. Aku enggai aku aja dikelala orang aku ka bangsa kitai dikelala orang. Nya aja. Nya chukup berani lah chukup berani bagi aku mantai ke lagu Iban dalam berisi hip hop. Ji kita meda menua luar baka sida Korea memang diberi. Dana ulih bisi beri perintah bajet ngaga lagu Korea champur English nyadi K-pop. Yes betul.
J-pop sama mega.
Champur ke lagu apa tu lagu Japanese lagu jaku Jepun champur enggau jaku orang putih. Betul.
Nyadi sida iya mansang, muzik sida mansang. Nyadi iya ba kitai empu enda patut kitai takut ke nah. Iya betul.
Aku mesan ke kita anang play safe agi. Siapa ka all out. Anak Pelisev agi masa dah ada masa untuk kitai Pelisev buat masa tu. Taun depan taun dua ribu dua puluh enam kitai mesti all out. Anak aku siko ja all out ni ni asi ku nyau aaa ni asi ku nya enti aku siko ja all out lagi aku aku all out aku aku udah usaha apa semua kita pun pun lama lagi lama ti mayuh sama sama bela mayuh all out ngaga music hip hop tu lagu iban campur english. Ya betul.
Apa-apa lah ke bukai tadi. Nyadi enti bala sebela mayuh enti bisi orang mantah enda kena siku aja pedis. Ya betul.
Sama-sama meh kitai begerempung semua sama-sama ngikit ke industri kitai enggau music ke deka ka ka digaga kitai ama amat. Anang kitai nitih ke jaku netizen ama amat jaku netizen.
Ya. Netizen nya semina nemu meri suggestion. Apabila kitai udah ngaga lagi. Mentah sida iya. Iya. Nama lagu tu sega gaga baka lagu ke lama nyin suba. Nama lagu tu baka lagu tu. Ah. Beburing ah. Hmm. Nah, ha, ngai nyadi ya bukan nya. Ngai ya. nyadi. Betul. That's why aku saranka ngagai kita bala artis-artis ti baru apa semua anang ninga pandangan netizen seratus peratus. Ya.
Nya adalah salah satu kesilapan uh, newbie artis kemaya hari. Hmm. Nya ninga. Okey. Netizen minta tau. Okey gaga udah nya dikritik. Oh enggai nyadi iya gaga beketok beketok baru. Muring ah ninga utai beketok baru. Nyin siti nyin udah beketok beketok baru ga bunyi gaga deh. Enggai iya. Ah enggai. Nyadi ngagai semua artis enda ngira lah yang famous ka enda famous ka. Nama teka gaga kita gaga kita ka ngagai hip hop gaga hip hop kita ka ngaga metal. gaga ja metal. Tang gaga RMB, gaga ja RMB. Ama piano, reggaeton, apa-apa gaga ja. Yang pasti satu ja, anang play safe. Kedua, enti enda lebuh dini enda alai ngiga beat maker apa semua, ngiga ba Instagram. Sapa?
Beranikan diri untuk invest mayuh. Sapa di suggest ne enti ba Instagram? Instagram, Apip. Iya under King Gold Digger ke produce lagu sida Tuju nya pun ulih giga. Ufi ulih giga. Udah nya Sabala ari Lawa La Familia. Udah nya sapa agi Last Khalif pun bisi. Sida nya produce. Yes.
Nuan empu bisi madi. Aku empu anang ba masa tu aku kena refresh balik semua utai lama mah aku udah ada cuti.
Naka ke diatu nama pencapaian nama anugerah nama apa tu utai diasil nuan lah ari nuan ngaga music rap tu hip hop bisi enda anugerah.
Setakat tu.

Anak anai ngasai ke pedis ati apa semua ringat apa semua enti ku um mansut ke penemu tu neh laban utai tu endang sigi amat sigi amat ga ngai nyadi ka bula um enti kitai ka bula pan bebing ai menyadi kitai bula ngai ngai bebing menyua ke duit apa semua.

enda diterima.
Satu. Enda diterima peneri peninga ke enda diterima ornigai ornigai ah kita nyebut tu. Organizer. Organizer.
Yes. Even ukai setakat uh, orang ke megai carta-carta tu sekali pun apa semua. Tang Mm-mm. pemilik-pemilik tempat baka palan pemerindang tu tadi. Mm. Kala menyoal aku. Ya. Nama ngai? Pabila aku diman demand payment tu tadi. Ha. Demand payment. Ngai di na demand payment. Ya. Praktis.
Betul. Guna duit. Hmm. Mansang ngagai palan pemerindang guna, guna duit. Enti nyema hmm. enti nyema palan pemerindang nya jauh beguna duit. Betul. Minyak makai.
Betul. Hotel enti endur nya nadai bala. Hmm. Contoh baka aku datai ba ka ka merindang ba Seratok. Hmm. Seratok nadai bala aku. Ya.
Ka pernah pulai ke Serikai meh aku. Tang hmm. enti ku pulai ke Serikai, pulai ari ari rumah panjai ku dia. Ari rumah panjai uh, sepiak pai ku lah. Oh. Uh, sepiak pai ku. Hmm. Laban sepiak ni yang ini ku kapit ni. Hmm. hmm. Okay, okay.
Sepiak nya namanya sepiak pai ku datai din. Enti ka keseratuk kin pun ngambil masa. Minyak hmm. lagi. Betul. Makai lagi. Betul.
Ah. Uh. Guna duit magang. Bedau agi gaji aku perform tadi masa aku. Iya masa nuan. Masa aku perform nya tadi.
Nuan ka ngelimpang diri kia ka. Iya betul.
Aa semua nya diambi kira. So para organizer anang arap kami perform free kami enda ulih perform free bro. Betul. Aa kami enda ulih perform free laban semua utai bebayar magang. Betul. Ti kita ka janji ka kami bayar ngena exposure ja benda nya enda ulih meri pemakai ngagai kami enda ulih ngenyeng ka perut kami satu kedua orang ke SSJ aku enda nemu nama ti ke runding kita is fine laban ukai aku siko aja rapper iban maya diatu setemu aku mayuh rapper iban maya hari diatu. Ukai semina ku siko maioh rapper iban da to. Maioh artis hip hop ba dalam industri musik iban. So enti ulih ACSJ anang la utamakan major label empu artis I mean major label local la ukai major label seluruh Malaysia. Major label seluruh Malaysia baka sida Warner sida Universal Music sida Rusak Music nya major label ari semenanjung nya seluruh Malaysia empu.
Tapi untuk Sarawak empu tolonglah jangan please please industri kitai mit bro aa industri kitai mit be fair aa beri peluang tapi anang meri peluang tega kasih aja aa mesti ka seikhlas ati aa mostly aku udah kala nanya soalan mega tu enti ka meri sesuatu anang meri sekadar atas dasar. nama nya simpati. Enti meri atas dasar simpati aja reti iya pemberian nya tadi enda ikhlas. Enti ba aku
orang meri atas dasar simpati pabila aku ninga utai nya pansut ari mulut salah siku pihak nya contoh iya meri aku ai tu tadi nama iya meri ai tu leban iya kasih ke diri. Buai ko ai tu. Nyo ndai kelas munyi deh. Em nama kebuah
hanya hanya atas dasar simpati utai tau nai kelas. Nama reti. Nyu dangkai ke baru kitai. Em nya lah nya lah utai utai ka ditekan aku ba dalam industri tu sebenarnya aku ngai nyadi enda jujur aku udah lama mai meda. Nadai kala dikangau orang nurun SCSJ apa semua nadai kala dichata even though untuk ka masuk kan lagu dalam radio station apa semua naka pun madi ah. Expose sik apa nama cherta expose ah. Cats expose suba kala masuk tapi berapa minggu ka beturut turut lagu lama ku nya suba neh. Sangat lama ah. Nya nurun ikit nurun ikit nurun ikit. Abu. Amat lama sampai bebulan lagu ku dalam dalam carta KSS post tu ba bisi siti lagu ku ba dalam carta. Lagu nama iya kela masuk iya? Uh, still the same me under nam, under nama le skizo ku suba. Ah. Uh. Master G bedau lah. Bedau maya nya bedau Master G agi. Uh. Maya nya tahun 2014. Uh. Asal aku iya 2014. Hmm. Nya masuk carta memang lama tapi aku bedau kala perform. Bedau kala masuk TV, bedau, bedau kala. kala. Ha. Hmm. Bedau kala ba masa tu bedau bisi pencapaian kiak laban ka maybe ban bisi sekeda lah aku enda nyalah ke bala sida organizer enda enggau aku laban sida iya nyangka based on sida iya judge my sound quality of the mixing and mastering audio ke digaga aku sida iya pikir aku empu rate tu tadi kelalu tinggi. Sampai beribu, sampai bepuluh ribu nadai lah enda datai dia. Enda datai dia aku empu performance empu rate enda bedau bedau datai dia laban exposure aku agi kurang baru berapa ratus ja mese kita masuk berapa ratus nya kita untung bepuluh ribu satu malam iga ga berapa ratus lapan ratus semilan ratus kita enda ulih meri
come on lah
patut ulih sebenarnya enda enda rugi sebenarnya kita meri peluang untuk nya expose Laban ba US din enti kita merati bala hip hop bala bala hip hop artis apa semua sida iya expose baka ni sida iya expose uhh palan palan pemerindang tauka palan palan iya ke bisi event apa semua dia alai orang meri sida iya meri sida iya peluang meri sida iya peluang untuk expose talent sida iya pabila expose talent sida iya orang makin mayuh nya. ngelala apa semua and then Betul. pabila sida ninga oh manah lagu tu orang ke datai ba venue nya akan directly datai ngagai artis nya nanya nya nama nya iya empu uh, YouTube channel apa semua nanya YouTube channel orang nya akan follow apabila follow automatically bisi subscriber subscriber hmm. akan share lagu-lagu yang ke best ya, uh, aku betul. udah ninga lagu tu depan-depannya mic amat manah Artis tu pun memang friendly. Ah, ya akan share. Makin lama makin mayuh, makin lama makin mayuh. Enda salah kitai support ari segi kitai mengekspos with bayaran yang setimpal enggau talent orang. Diatu enti ka ngarapka populariti aja tapi talent zero nadai guna. Nadai guna. Nadai guna seriously. Sekejap aja.
Seriously that's a dumb move man ah nya adalah tindakan bodoh lah ah tindakan belik ah jujur ke madah jujur ke madah mm ya betul alu nyadi penyanyi tapi talent nadai ngaip ke nya enda ulih nama kebuah aku madah enda ulih dia nadai talent kia
contoh enti baka dia bisi talent nyadi nyadi pelawak tadi dia ka nyadi penyanyi dia ka nyadi rapper Ulih deh nyadi rapper tapi rapper komedi. Hmm. Anang deh pabila deh udah nyadi komedi deh ka ngedis orang. udah ukai deh titi deh nama hal deh ka nya. Betul, udah nya. Betul, betul.
Pabila deh rap tadi lari tempo. Munyi ku kami rap baka pondan. Hmm. Ah. Ta ta kami terit ngai da ngai da ngau ngeruh ai ja lah. Iya, anang ngau ngeruh ai ka pa semua anang. Ati kasai ukai dalam bidang anang enggau ngeruh ai yeah. and then ngagai organizer apa semua anang pandang followers tauka populariti orang hmm. laban utai nya enda kekal lama iya sementara aja at least bagi peluang ngagai new talent ukai setakat new talent orang yang bisi talent amat amat hmm. aku enda madah aku tu bertalent yang sepatutnya diketengahkan yeah. tapi bisi gi orang bukai yang bisi talent

lima puluh ringgit udah nya bayar ngena exposure aja perform free nama kita enggau mayar saman kami tu enggau mayar kami tu mayar saman tang enti baka enti baka parking penuh ku aku tu parking nyun nadai sampai sampai ri musin musin baka ba kapit lah ba kapit lah paling paling paling manah aku nyema kapit lah sangat pedih endur parking. Sangat pedih anu paking.
Oh.
Cukup pedis. Meh meh gawai ne pedis seban.
Ah.
Lebih lebih agi maya gawai alu bisi pengerami ah. Ah nya cukup pedih. Jujur madah utai nya suku suku ngan media. So oh. please pahami kami. Enti nak kita memahami kami apa semua siapa agi. Ah yes. nya ya. Okey. Hmm.
Terima kasih mayuh mat uh, eh, perkara dikunsi ke nuan madai. Okey. Yeah. Apa tu pecerita pasal hip hop nyentuk ke baka ni ke pandangan nuan ngagai nya lah ngagai rap ke deka datai. Nyadi ba nuan empu lah kejayaan tu pemansang tu disukat ari enda mua ari duit ka ari pencapaian ka keti. Actually ari pencapaian duit tu optional Enda semua orang iya bejaya nya tadi mayuh duit. Enda semua orang iya beduit mayuh tu tadi adalah orang iya bejaya. Yeah.
Besai reti jaku nya tadi. Mm. Uh, utai nya kita empulah ngiga eh, nama nama reti maksud jaku aku nya aku ngai ngai ngai ngai merungkai nama reti maksud nya nak semua orang ke kaya nya berjaya tang nak semua orang berjaya nya kaya. Haa.
Alright so jadi nya mah tadi naka tanya saut tua dalam podcast episode ya ke enam tu podcast pemansang jadi terima kasih ngagai enda madi laban udah sanggup ke nyadi temuai aku bekunsi ngagai bala peninga di luar dia ke pasal dunya hiphop. pia mega dalam pemansang ti bukai lah ke meh deh dah di cerita tu tadi. Jadi ngagai kita semua ke mending ke podcast kita ke ninga podcast tu enti bisi utai ke deka di komen kita tau komen ba ruang komen dia lah komen enggau cara ke manah lah anang kelalu sebaiknya anang provoke anang provoke aku tu jenis orang yang Ka madah, anang kita ngumbai ku mangah mentang-mentang aku udah nganu heavens sampai sida shut down apa semua. Aku enda semangah nya. Orang cross the line baru aku akan nganu akan nyida apa semua akan akan ngelaya orang nya akan nganu. Enti baka biasa-biasa setakat tunik-tunik apa semua agi ulih aku agi okay aku. Anang irau kita. I'm a friendly guy.
Alright. So keda kata kita ti buat ngujung ke randau tu tadi aku bisi Hadiah lah beri ga nuan. Okay. Oh. Uh, nyadi tu buku Misi Bebas Hutang. Okay. Ditulis oleh Tuan Mentor Kumpu yang Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Okay. Nyadi buku tu uh, eh, bak kumpu mayuh meri insur lah. Uh, mayuh meri insur bak aku hari uh, financial segi, lah. Hari oh. kewangan pula. Okay, okay. Uh, jadi Naka tu aja utai ke ulih dikunsi aku ngagai nuan madi okay. Kitai tu sama bela angkat jadi at least lah ngambi ke nyamai kitai enda pulai enggau jari kusung lagi dah. At least kitai bisi bekunsi utai ke patut ngemansang ke kitai. Nyadi madi tu brega nuan. Okay mengasih.
Sama sama madi. Alright alright. Ngarap ke penemu dalam nya ulih nya lah. Ya ulih ulih pama ga ulih guide lah utai ulih guide ha ulih guide ha.
manah ni nemu pegila lusa meh iya beguna ku utai ke tu engka ngiga chara baka ni ka settle contoh diatu ku bisi nya nama nya loan kereta loan motor apa semua ti baka pegila lusa nyu nyu bisi pemedis baka ni chara ka nyetel ulih refer dalam nya ulih ulih pecah sebedau utai nya pedis. Nyadi ba kitai pan kitai ulih meda dulu. Nya Ngambi ke kitai betul. dulu ngadang dah. Iya betul. Au. Udah udah ngadang dulu lah Iya. utai nya. Ha. Au baka tu cara ku settle semua. Ha ulih ulih bacha Hmm. dia lah. Okay ngarap ke utai nya nyadi ke pemanah lah mem, Hmm. memberi manfaat munyi ke Melayu. Ulih iya Iya, ka. iya. Ulih ulih ulih ulih. Alright Madi. So naka nya aja cherita tua randau tua. Ngarap ke bisi rezeki di masa ke datai. Hmm. Au tua ulih berandau baru lah. Ah, Okay nya aja. Ulih. Bisi pesan penudi? Pesan ke penudi
Anang lupa support local sapa sapa ka support hip hop support hip hop sapa ka support rnb anang malu support aja rnb support all the music you want laban ba music iban da tu udah mayuh genre so hip hop for life. Ya, nya aja betemu baru kita dalam episode nya ke deka datai. Begulai baru enggau aku dalam podcast pemansang.